Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында.
Авыртканны тоймаган йөрәк. Борчуларны сизмәгән күңел. Матурлыкны күрмәгән күзләр. Җылы иркәләүне белмәгән сүзләрдән шигърият тә, җыр-моң иле дә ерак тора, диләр. Һич кенә дә килешәсе юк. Нинди генә күңел халәте булса да, авыр чакта да, кайгы-хәсрәттә дә җыр үзенең иң нечкә кылларын чиктә торган аһәңнәре белән җаныбызга кагыла. Бүгенге тапшыру аша да без сезне шушы дулкын-дулкын күңел илләрендә бергә булырга чакырабыз. Туган тел дулкыннарына көйләнгәнсез. Күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын һәрвакыттагыча әзерләп алып бара Зифа Нагаева. Бүген үземнең туган ягым, Авыргазыдан килгән кунагым, якташ, иҗатташ дип әйтәсе килә. Бик күп кенә матур җырлар авторы. Җыр-моң белән, тырыш ныкышмалы хезмәте белән халкыбызга, авыргазыбызга хезмәт иткән мөлаем, ягымлы хатын-кызларыбызның берсе Финә Абдуллина. Без башладык, сез дә якынрак килегез. Сәлам юлладым. Хәерле сәгатьтә, Финә. Хәерле көн.
Кәефләр ничек кенә? Яхшы.
Авыргазы урынындамы? Сәлам әйтеп калалар.
Яхшы.
Чәчәкләре белән үк алдан каршы алдык. Ни дип әйтер идем, сөенеч Күңелдә тулгак-тулкак булып тора, чөнки Авыргазы дигәндә һәрвакытта туган яктан килгән кунак кына түгел, искән җилләр дә бик кадерле. Шуңа күрә синең белән булган бәйле җыр илендәме, халык хорларыңдамы, ансамбльдәме, район чыгышларындамы, сабантуйлардамы, бергә узган чараларда һәрвакытта ялт итеп кенә торган күренешләр Финә Абдуллина. Белән бәйле һәм аның хезмәт еллары белән бәйле. Әйдә әле, авыр газылар белә, без сине ераграк мөселман дөньясына якынайту чарасын эзләп, син туып үскән Борай якларына юл алыйк. Кайда, кем гаиләсендә әти-әниң, туганнарың кайда үсте икән, белә кечкенә Финә белән танышабыз.
Ямьле матур Борай районында, Шубай авылында бишенче кыз булып дөньяга килгәнмен. Биш кыз, бишенчесе булып инде. Әти-әнием гади эшчеләр, гади гаилә, музыкаль гаилә. Барысы да музыкаль яктан көчлеләр, барысы да инструментларда уйныйлар, барысы да баянда уйныйлар. миннән башка. Хәзер инде мәдәнияткә хезмәт иткәч, мин читтән карыйм, үземнем апаларымны ничек, нинди оста итеп уйнаганнарын, чөнки ул нык гаҗәеп, нык матур күренеш биш кызның баянда уйнап утыруы. Шундый матур күренеш була торган. Үзе бер ансамбль.
Үзе бер ансамбль.
Хәзер мин инде аны Ныклап аңлыйм шундый матур күренеш икәнен. Әти әни кайсыннан бигрәк тә җыр сәләте бирелгән әти матур моңлы җырлый торган идеме әниме ничек хәтердә? Әтим әт бездә батский гармун әле әле дә соклана әтинең гармуны. Әнинең тавышы матур и, әни җырлыйдыр и. Бәләкәй чактан, менә алар Аш-суга җыелганда инде, ерактан кунаклары кайтканда, туганнары кайтканда, минем исемдә гел генә аларның бер Аш-суы да моңсыз, гармунсыз үтмидер и. Шуннан күңелгә ничектер Халык җырларын кереп калгандыр инде шушы җырлана торган Олы юлның тузаны, Зото барма, Шахталар, барсы да алар мин әнкәйләр җырлаган җырлардан күңелемә кереп калган. Үзеңдә алар белән беррәттән кабатлап җырлый торган чакларың истә саклана торгандыр, шулай бит? Кечкенә чакта барыбер да шулкадәрле музыкаль гаиләдә үссәң дә, төрле Һөнәр иясе булу карары кылына. Хыялда кем булу теләге иде Финәнең? Минем укыганда инде ике юнәлеш бар иде миндә. Берсе рәссам булырга, берсе шул музыкаль яктан инде. Рәссам булырга язмады, чөнки мин худграфка укырга керергә бардым да, Живопистан миңа икеле куеп чыгардылар. Рәсемне әйбәт төшердем инде, но анда барсы да художественный школада укыган кызлар, җегетләр. Мин инде авылдан килгән кызга минем өчен авыррак булгандыр инде. Шуның өчен мин күп уйлап тормадым инде, кайттым да киттем документларымны алып, шуннан Минем апалар барсы да укытучылар. Иң зур апам аграр институтын бетергән кеше инде. Агрономга укыган, ә калганнары барсы да укытучылар. Менә алар мин кайткач инде документларны алып бар, безнең белән монда бәхәсләшеп ятма. Эшкә урнаш, эшсез дә диләр инде. Шуннан ул вакытта бит инде образованиесыз мәктәпләрдә урнашып каладыр и. Мин РАНОга бардым да эш сорадым. Шуннан инде җибәрделәр бер авылга. Мин анда ике ел эшләдем. Мәдәният агарту Стерлетамак техникумына бардым, укырга кердем. Хоровой дигән отделение минем өчен ул вакытта бик кызык түгел и. Мин эстрадный булмагач, мин Бик керәсем килмәде. Булмагач инде анда уже документлар уку йортларына биреп беткәннәр. Тоттым да шушы хоровой отделениега кердем инде. Шуннан укый башлагач, ул миңа бик нык ошый башлады. Бүгенге көнне моңа исбат, син алып барган халык хоры һәм диплом лауреатлар исемнәренә дә лаек булып өлгергән, һәм шулай ук ансамбль, Балкыш ансамбле дә, шулай бит, Финә? Рус ансамбле Селяночка дип атала инде. Әйе. Ә татар халык хоры Балкыш. Кайгыларның ни икәнен белми яшиселәр килә җиһанда, җиңәселәр килә кыенлыкны, терәк табып дус

Синең инде бу еллар арасында үткән балачактан аз гына матур гына тәңгәлләренә тукталасы килә. Нинди иде Финә бәләкәй чакта? Бик тыйнак кына кунак дип утыралар безнең теге якта телевизор караучылар. Ай, шундый матур гына итеп, акрын гына сөйләп утыра, диләр. Шук булдыңмы яки чынлап та тыйнак кына идеңме? Шым гына кыз бала идеңме? Ничек холык-фигыль бәләкәйдән булды? Шук идем. Малайлар белән үстем. Безнең торган якта урамда бер кыз да юк иде. Минем бөтен уйнаган уеннарым егетләр, малайлар уеннары. Алар белән хоккей уйный дырыйм, футбол уйный дырыйм. Усал, шундый шук кызыкай булдым. Тыйнак булмадым.
Шуклыкның теге планы дип әйтик микән, тулган елларда, шул елларда калды микән, дип бик э, шундый мөлаем генә, ягымлы гына тыйнак Финә белән бүген сөйләшәбез. Әйтеп үтик, арада инде минем искәртеп тә үтәсе килә, безнең очрашуда юкка гына түгел бит, ерак еллардан Синең бала чагың да, яшьлегең дә бездә кунакта булган кебек булсын, чөнки синең тиздән матур юбилеең көтеләчәк һәм инде егетләр дә бардыр инде синең, бәлки, электән калган да егетләр дә карый торганнардыр, бу вакытларда бит әле алар шулай ук карарга мөмкиннәр, 55 дип әйтәсе килмәсә дә, ул ике бишле дигәнен әйтәсе килә, ике бишле ул гомереңнең матур өлешенә бишлеләр кую, әйдә без Синең белән бүген шул юбилей уңаеннан бишлеләр куя-куя китик әле. Балачакта бишле билгеләренә укып, матур гына итеп укыгандыр дип уйлыймын сине, рәсем дә төшергән, җырлаган да. Һәм инде балачакның кайсы җиренә бишле куяр идең үзеңә? Кай җире сине елатып та искә төшә, хәтергә төшә? Кайсы илеме, сәгатеме, йолдызлы вакыты балачакның? Мәктәп, мәктәп елларында укыган еллар бар инде. Актив кыз булдыңмы? Актив кыз булдым.
Җырлап торадыр идең?
Җырлап торадыр идем, уйнап торадыр идем. Шушы 8-нче, 9-нчы классларда укыганда инде безнең класс җитәкчесе җегет кеше э, гитарада уйныйдыр, э, шунда мин шул инструментлар белән э, кызыксына башладым инде. Шунда уйнарга өйрәндем, шунда үземә аккомпанемент эшләргә өйрәндем инде, җырларны. Шушы 8 нче класслардан бирле мин шушы җырлар белән язып булашам инде. Әйе. Ул вакытта яза белмәгәнмен. Димәк, беренче җырларың синең шул вакыттан бирле Барлыкка килә башлаганнар, шулай бит? Хәтерлисеңме, ниндидер исемлеләре, ниндирәк шигырьләргә булдылар? Фларит Нуртдинов безнең борайда инде ул шушы вокаль-инструменталь ансамбльләре белән эшлидер инде. Ул миңа җырларын бирәдер, шигырьләрен бирәдер. Ышанасы килә дигән бер иң беренче шигырына Ышанасы килә дигән исемдә калган инде. Шушы шигырьгә язган инде. Хәзер инде аннан ары байтак еллар үтә-үтә, синең өстәлә килә җырларың, бүгенгесе көнне без инде әле бер җирдә, әле бер җирдә дә булып алырбыз, менә шулай. Ләкин без онытмабыз, кая бишле куя торган тәңгәлләр безне көтеп торырлар. Әлеге вакытларда, әйдә, искәртеп, кемнәрдер белеп тә өлгерде, күреп тә, танып та, клиплары да, туган телдә дә әйләнеп торгач, ә кемнәрдер әле бүген белсеннәр, кемнәр җырлый, дип сорасалар, синең җырларыңны җырчылар, билгелеләр арасыннан. Җырлыйлар, күп җырчылар сорыйлар җырларны. Марат Шәйбаков, Илшат Яппаров, Дамира Саитова, Ранис Азигамов, мондый җегетләр, кызлар җырлыйлар инде, клиплар төшерәләр. Менә үзем, үзем генә сөям дигән Илшат Яппаров минем җырга клип төшергән, бик ошый миңа. Үзеңнең дөнья күргән инде ничә клип Әйләнеп тора экраннарда. Җиде, бер җиде-сигез булгандыр. Бүгенге көндә иң популяр җырым нинди дип әйтсәң? Язларда калам. Әй, барыбыз да яратабыз инде. Авыргазылар, Авыргазыда бар да күтәреп җырлый торган җырларның берсе булып китте хәтта һәм чит якларда, чит төбәкләрдә дә бу җырны бик яратып кабул итте халык. Яшьлек. Яшьлекнең дә тукталышлары күңелгә теге рәхәт булып кагылсын диясе килә. Яшьлек үткәндә синең бит инде бу училищеда, культура-агарту училищесында укыган еллар белән бәйле, эш башланыр алдыннан еллар белән хисле вакытларда җырлар туа башлаган чак, егетләр белән күрешә торган сәгатьләрдән соң төнлә йоклый алмаганда туган җырлар хәтердәме шулары? Беренче хисләр ничек хәтердә калган? Бүген әйтсәк ярый инде, бүген безгә аның кадерле тормыш иптәше Илдар үпкәләми, чөнки без бүген сәяхәттә. Без бүген юбилей уңаеннан ерак еллар белән сөйләшәбез. Язганмындыр инде беренче мәхәббәттән җырлар. Мин ул җырларны менә уртача состояниедә минем җырлар килеп чыкмый. Или миңа нык кыен булырга тиеш, или нык рәхәт булырга тиеш. Җырлар сүзләре белән шундый вакытларда туа. Кискен чагында, әйеме? Әйе. Нык, нык кыен или нык рәхәт булганда. Уртача булмый.
Тыныч кына торган вакытта, әйтергә кирәк, менә бүгенге Финә булып торганда гына, башка эш белән мәшгуль булып торасың-торасың да, капыл гына сине үзгәртеп куя торган бер вакыйга, илһам килер өчен нәрсәдер сиңа бәрелеп үтәргә тиеш. Шулай бит? Яки сиңа шатлык, яки сиңа әзрәк авырттыра торган сагышлы минутлар. Аңлашылды монсында. Яшьлектә инде ярар инде, ярар инде, и инде бәйләнер инде хәзер, исемнәрен дә сора инде хәзер, сорамыйм, сорамыйм инде кемнәр калды дип тә. Һәм минем инде бәйләп кенә үтәсем килә, чөнки ул хисләр беренче хисләрдән матур җырлар туып калган бит ул елларда да. Эшкә, син Авыргазыга тәгаен булып эшкә килдеңме? Борай кызы буларак син ник Борайга юл алынмады икән, безнең Авыргазыны Финә сайлады икән дисәк?
Укып йөргәндә инде монда бит инде практикага җибәрәләр укучыларны. Беренче тапкыр Авыргазыга килгәндә шул әлеге иптәшемнең авылына, Балыклы авылына практикага килдек, шунда таныштык. Алар ул вакытта, ул вакытта инде модно иде, вокаль-инструменталь ансамбльләрендә Уйныйлар и Илдар энекәше белән икесе дә берсе ритм гитарада, берсе солода. Шулай матур итеп уйныйлар и мин болар белән җырлыйдыр им. Шулай итеп гөрләтеп практикабыз үтеп тә китте бер ай. Шуннан инде ул ничектер Тагы безнең аралыш өзелмәде. Шуннан хисләр көчәйде. Хисләр көчәйде. Шуннан ныграк дуслаштык инде. Минем укып бетә торган вакыт җитте. Анда бит инде ул вакытта распределение вакытлары. Янаулдан хәзер инде исемдә исеме исемдә түгел. Олы гына бер апа Мәдәният хуҗасы килеп миңа әйтә инде, Туганым, менә син бит үзебезнең якныкы, Янаулныкы инде бу. Син бит үзебезнең якныкы, менә безгә киләләр дә, барсы да тиз генә качалар. Син бит үзебезнең якныкы, әйдә үзебезнең якка кайт, ди инде. Үзебездә эшләрсең, менә әле анда Наил абыең Шәймарданов эшләп ята, аның белән җырларсың, иҗат итәрсең, ди бит инде. Бу вакытта Минем иптәш Әнисәнең культработник инде. Икәүләшеп мине авыргазыга тартып, авыргазыга тартып, тыннары белән тартып алдылар.
Алып калдылар.
Бер генә ел минем әле кияүгә чыгасым килми дим бит инде. Бер генә ел эшлим әле, эшләп карыйм әле яна авылда, үзебезнең якта димин инде. Шуннан Илдарның әнисе әйтә инде. Хәзер алып калсаң каласың, Аннан син аның койрыгын тота алмыйсың. Дигәч инде, болар ничектер мин үземнең кияүгә чыкканым шулай дип сизми дә калам. Хәзер ничә ел инде бергә тормыш иптәше белән вакланды? Утыздан артык инде. Һай, матур аралык. Җыр күңелле булгач, бер дулкында булгансыз дип аңлыйм мин. Аның белән дә шулай бит. Аның әнисе дә шулай үстергән бит инде ул егетне. Шуңа күрә ул яклап сиңа җиңелрәк тә булгандыр. Бүгенге көндә җырлар язганда сиңа ничек ярдәмгә килә? Һәр нәрсәне күтәреп ала, һәр нәрсәне. Җыр белән бәйле э, тәңгәлне. Э, бөтен нәрсәне дә беркайчан да юк, аның әнисе дә шулай. Һәр нәрсәгә ул инде күп э, русча сөйли инде. Һәр нәрсәгә надо пробовать ди дә ул. Ә ул минем иптәш, минем бөтен концертларымны алып бара. Ул яхшы сөйли, ул Стәрлетамак педагогия институтының тел бүлеген бетергән инде. Бетерде. Ул вакытта без 5 курста өйләнешкән идек. Аның аларның общежитиесендә тордым мин. Бергә бетердек инде. Рус телеендә, татар телендә яхшы сөйли, яхшы алып бара. Аваргазыда бөтен күп концертларны ул алып бара инде. Сезнең матур гаиләдә ике бала үскән. Кемнәр икәнен әйтик әле. Кызым Ләйсән, ул инде кияүдә. Менә шундый матур кызның кызы кияүдә. Бәләкәй җегетнең инде әле хуҗалык техникумын бетерде дә, әле. эшләп йөри инде. Кияүдәге кызның бәбие юкмы әле? Юк әле, юк.
Алла бирса булырга язсын. Үтәбез Алла бирса.
Әйе. Балалар да бармы сәләт? Сезнең икегездәге? Бар.
Э, кызым авиационный институтны бетерде дә, банкта эшли инде. Җырлый. Бәлки бәлкирәк чагында гел җырлый идек бергә. Тавышы матур, музыкальный школаны бетерде инде. Э, улымның э, сәләте ул шигырьләр яза. Шигырьләре күп кенә Матур гаиләдә матур балалар үз юлларын табып, әти-әнисен сөендерсеннәр, дигән теләктә каласы килә бу җаваплардан соң бик канәгать булып. Финә, менә тормыш иптәшең турында шундый җылы итеп әйттең, менә ни әйтсәң дә күтәреп ала, дип. Бу бит инде бөтен булган минем сорауларыма җавап булды да кебек. Ә шулай да кайсы якларына таянасың? Кайсы якларының сыйфатлары менә сиңа канатлар бирә торган сыйфатлары тормыш иптәшенең? Әйдә, рәхәт кичеп утырсын әле Илдар тормыш иптәшенең юбилей көннәре алдыннан. Ну, беркайчан да юк дип әйтми инде, беркайчан да һәрбер нәрсәне нишләргә уйласам да килеп чыкмый ул дип беркайчан да әйтми. Эшләп кара, булыр. Күңелеңне төшерми.
Күңелемне төшерми. Кайнә белән ничек мөнәсәбәтләр?
Бик әйбәт.
Гомер буена беркайчан бер тапкыр да сүзгә килешмәдек. Бер тапкыр да әйтәлмим. Аларның гаиләсендә ничә бала? Кайната, кайна? Аларның гаиләсендә өч бала. Әйе. Әтисе инде бу юкта дөньялардан китте инде. Әйе, әйе.
10 ел элек. Сеңелесе бар, энесе бар. Матур итеп яшәүләр Матур итеп эшләүләр белән бергә бара. Хәзер инде Авыргазы мәдәният өлкәсенә дип әйтәсе килә, кагыласы килә. Шул кадәрлек халык танып белә, яраталар. Безнең районның горурлыгы да булып торасың син. Инде бик күп еллар дәвамында бернинди чара да синең ансамбльләр, синең эшләгән хезмәтеңнең нәтиҗәләреннән башка, синең менә яшь арасын әйттең, биш яшьтән алып өлкән Буынга кадәрлек сиңа киләләр җыр студиясына. Шулай бит? Әйдә, бу хакта, канәгатьсеңме бүген? Бүген нинди, бүген менә рәхәт итеп утыр, үзең белән горурланып утыр әле. Бүген кайсы якларың шушы хезмәтнең сиңа канатлар куя? Кайсы яклары сиңа менә бүгенге бишлеләрең янына менә эшеңә бишле тезеп кенә утырасы килә бүген? Әйдә, үзең әйтеп үт әле. Йо, иң беренче кеше өчен яраткан эше булырга тиештер инде. Менә әйтәләр бит, Русча итеп әйткәндә, найди себе профессию по душе, и ты ни дня не будешь работать, диләр. Мин үземне шулай итеп хис итәм. Эшкә рәхәтләнеп йөрим, шатланып чыгып китәм. Чөнки ишекне ачкач та, анда ох итеп каршы алалар. Килгән халыклар рәхәтләнеп йөриләр. Алар белән эшләргә яратам. Шушы җырларны эшләргә, кат-кат Иренмичә инде шуларны эшләргә яратам инде. Күрә белгән халык, әйтергә кирәк, бүгенге көндә, чын-чынында ихластан әйтәләм, күрә белгән халык кына түгел, күрә белгән муниципаль районыбызның башлыгы Арслан Назирович һәм мәдәният бүлеге җитәкчесе Булат Фәйзрахманович та күтәреп ала торган чараларда мөһим генә өлешен син тәшкил итәсең. Дөрес әйтәм һәм мин курыкмыйча әйтә аламын. Әйдә хәзер үзеңә ныграк якынлашыйк. Син бер-ике-өч сүз белән нинди характеристика бир идең Финәгә? Менә мин әле теге ягны карыйм, бу ягны әз беләм икән дип утырам әле. Яшьрәк чакта бер дәшми торган, сөйләшми торган, бер мөки генә, бер кискә бер кызыкай була торган идем. Үземне шушы культура өлкәсендә эшләгәнгә, хәзер мин шушыны 360 градуска бөтенләй әйләнгәнмен дип уйлыйм үземне. Чөнки мин рәхәтләнеп кеше белән сөйләшергә яратам, тыңларга яратам. Аралашырга яратам. Аралашучан, димәк, тагын ниләр яратасың? Менә синең эштән соң ниләр белән мәшгульсең? Ачасы килә күбрәк итеп сине бүген. Эштән соң инде һәр хатын-кызның өенә кайтып, бакчасында гөлләр үстерәсе, гөлләр белән эшлисе киләдер инде. Вакыт табып, вакыт әзрәк инде. Аерым шәхси йортта торасыз, димәк, һәм сез барын да үстерәсез. Әйе, шулай.
Үстереп ашыйсыз.
Шулай. Аннары теге Илдарның да йөзенә елмаю йөгертәсе килә. Фәни абыегыз әйтә торган, и, борайдан кәҗә дә алмыйлар, мин хатын алдым дип, үзе гел инде апагыз, Светлана апагыз гына дип тора, и, барыбыз да яратабыз, аның тәмле ризыклары белән сыйландык. Борай турында әйткәндә, синең белән әзерләнгән вакытта бу тапшыруга шулай ук көлешеп алдык. Илдарда андый уйлар бар идеме? Нинди кызык яклары менә шул яклап синең хәтердә калган? Борай бит инде ул үзенчәлекле район, шулай бит? Үзенчәлекле район, Борай кызлары усал була дигән сүзне ишеткәннәр бардыр инде барсының да. Шуның өчен ул аны теге усал булганга гына түгел инде, ишеткәне булганга ирештереп әйтә инде мине. Һәркем берай кешесен очраса, шулай көлешеп сөйләшәләр, усалмы дип сорыйлар инде. Мин аңа әйтәм инде, син бит мин усал түгел, син усал кешене күргәнең юк димен инде. Ул әйтә, усал кеше юаш, мин юашмын димен инде. Юашы шундый булгач, усалы нинди буласың ди ул миңа. Юри, ни шаяртып кына әйтә инде. Былтыргы концертта, былтыр апрель аенда мин үземнең Иҗади команда белән инде концертта булдык. Анда ну, тулы зал белән каршы алдылар, юк, җылы каршы алдылар. Шушында инде ул концертны безнең алып барды. Шушында бер заман без киенгән вакытта ул алып барганда нәрсә сөйли икән бу дип тыңлап торсам, ул шулай дип сорый икән халыклардан. Минем кая дивидендлар, минем администрация исеменнән благодарственный письмо бирәсезме, юкмы дип. Не, не дип дәшәләр бит инде. Аның белән 30 ел торганда усал, усал кызыкай белән бер кызы белән 30 ел торганым өчен дигәч, балыклар көләләр инде. Шаяртып кына әйтә дип уйлыйм инде. Инде иң яраткан сердәшең дип сорасам да, әйтәсең килә торганадыр, горурланып, бәлки, кемгә сыя икән синең серләрең дисәк? Менә мин бүген минем белән бергә килде Алиса дигән кызыкай. Ул минем белән бергә эшли, бергә без аның белән иҗат итәбез. Ул минем, шулай ук минем бөтен уйланган уйларымны, бөтен уйланган эшләремне хуплап ала, әйдә, әйдә. Без аның белән шушы үзебезнең эш бүлмәсендә генә әйдә шулай итәбез, әйдә болай итәбез дигән сүзләрдән зур проектлар килеп чыга кайчакта. Ул минем бөтен яклап та таяныч Алисин. Ул Кырмыскалы районыннан, аның әтисе

Иң беренче минем төп йортта торган Зилә апа, ул нәрсә булса да аңа шылтыратам, ул миңа киңәшен дә бирә. Көчле мөнәсәбәт безнең арада.
Инде дә шундый әйтәсе килә, тапшыруның икенче як өлешенә дип әйтәсе килә барганда, мин инде чиратта азрак Шундый кызыклырак сорауларга туктала торган менә синең өчен дә нәүбәттә шундыйлары яңгырар. Үзеңчә җавап биргәнен көтеп калам. Яңгылышып киттем дигәнең уңышка китергән вакыт бармы? Бар.
Бар. Бармы?
Бар. Әйтәлмибезме? Әйтәләм, мин үз шушы концертларны башлап җибәргәндә бер 10 ел элек үз-үземә ышанмыйча гына, яңгылыш кына башладым кебек, үз-үземә ышанмыйча башладым, ничектер. Һәм моңа исбат? Исбат минем бүгенге көнне шул юл дөрес башланган булган. Артабан киттек. Болар кыска сораулар һәм барыбер дә ачыклык кертә торган җирендә инде азак озаграк өстәлербез. Якыннар яхшырак булсаң көнләшә, читләр күтәрә диләр. Күбесенчә чит кешеләр белән торам. Чит чит дип әйтәлмим инде. Әйе, әйе.
Ну, чит район. Кан берлеге, җан берлеге түгел, әмма ләкин синең э, якыннар, якын кешеләр. Як, менә бөтенләй алар белән бергә эшләгән кешеләр, яшәгән кешеләр бергә. Алар миңа күбрәк файда күрсәтәдер дип уйлыйм. Бик матур җавап булды. Һәм әйтәбез инде, кайсыдыр вакытта без мотиватор дибез, кайсы вакытта минем инде сиңа әйтәсе килә, нәрсә алып бара Финәне тормыш буйлап, кем сиңа навигатор? Үз-үземә навигатор. Ай, матур җавап булды бу. Ниләр борчый бүгенге көнне синең күңелеңне, җаныңны? Дөньядагы тынычлык. Тынычлык булсын. Салкын акыл белән эш итәсеңме? Өзәрем кирәк кенә чакта, менә моны хәзер эшләргә кирәк дигәндә, яки син кызган вакытта, кайбер кеше, психологлар әйтәләр бит инде, кызган баштан, кызу чагыңда бернинди мәсьәләне дә хәл итәргә кирәкми, чөнки Тынычланырга кирәк. Ә ул бит әле холык-фигылең шулай булса түздерми. Яки инде салкын вакытка көтәсеңме җайлашканыңны шуннан гына? Синең ничек халәт? Көтәм җайлашканын.
Элек алай булмагандыр дип уйлыйм инде. Хәзер бер дә кызып бармыйм. Үз-үземне туктатам.

Исем дә калдырырга тырышмыйм. Минем андый сүзләр, уламалык бөтенләй эчемдә тормый. Өч кенә минут торга может эчемдә. Шуннан ул югала, онтыла. Э, менә минем алдагы сорау, кичәге үзеңнән бүгенге Филә ни белән аерыла дигәч, күпкә сабыррак, түземлерәк һәм тагын нәрсә дип өстә өстәп әйтә аласың, чөнки бу сорау бирелде дип уйласак. Түземлерәк булуым бөтен нәрсәгә дә. Язмышыңда, булмышыңда ниләр үзгәртер идең? Тагы бер бәби бәби тапмаганмын дип кенә.
Эх, матур җавап, диләр мин генә түгел теге якта да.
Тагы берәү, бер-ике кирәк булган дип уйлыйм хәзер. Үстерергә кирәк булган, рәхәтләнеп әйбит. Шундый әти белән, шундый әни белән бәхетле балалар дөньяга бәхет таратыр өчен туган балалар була. Дөрес әйтәсең, ярый боларып китергән оныклар сиңа шуларны кабатлый торган бәхетле минутлар бирсеннәр. Нигә шулай да кыюлыгың җитми? Рольдә йөрмим, ул мине күп нәрсәдән тоткарлый. Чөнки мин кайчандыр авариягә эләккән идем. Шуннан соң куркып калдым. Правам да бар. Менә бүгенге көндә рәхәтләнеп рульдә йөрерим. Шушы гына мине куркыта. Ничектер җиңеп, җиңеп чыга алмыйм шушы. Башка алда, менә мин әйткән көенә хәтереңә берәйбер дә төшми. Әле әнә тегене дә эшлисем килгән иде, ләкин кыюлыгым җитми дигән, юк андый.
Юк кебек. Кыен чакта нишлисең? Кыен чакта бераз ачуымны китерсә, әйе, эш эшли башлыйм. Җимереп эш эшли башлыйм, или кер юа башлыйм, өй җыштыра башлыйм. Миңа эшләргә кирәк шул вакытта. Менә мин әйтә алмыйм, синең артка карап хаталарың булгандыр инде дип, теге башны иеп утыра торган тапшыру түгел, позитив сөйләшү. Ә шулай да, менә мин кире кайтсам теге якка, шуны эшләмәгән булыр идем, дигәннәрең бармы? Бар инде ул. Әйтми торганмы алар?
Әйтми торгандыр.
Аңлап торабыз инде, монысы әйтми торгандыр, шулай бит. Бирәчәккә аласыңмы күбрәк, үзең биреп торасыңмы? Бу акча мәсьәләсендә, әлбәттә. Алып та торып тора алам, биреп тә тора алам. Ничектер күбрәк биреп торамдыр. Тиз гафу итәсеңме кешеләрне? Күңелемдә минем шушы, әйтәм бит, аламалык бөтенләй тормый. Тиз гафу итәм. Бер сүз җитә миңа, бер җылы сүз җитә, мин аны Һәм онытасың да. онытам.
Ай, халык фигылең дә бик матур икән, дип әйтеп куйыйк әле менә шул җирендә генә. Һәм э, бүгенге көндә иң-иң дигән э, тәңгәлләргә дә тукталасы килә. Иң яраткан төсең, мәсәлән, Вак төс.
иң яраткан чәчәгең, Розалар.
Иң яраткан кешең дисәм инде без тапшыру аша Илдар түгел дисәк бит инде өйгә дә кайтышмыйбыз, шуңа күрә ансын биреп тә тормыйбыз инде, шулай бит инде. Ә шулай да менә әйткәннәре бар, яраттыра белү, сәләт, хөрмәт иттерә белү, акыл, диләр. Моның белән килешәсеңме? Яраттыра белү ни белән? Менә син халыкка хезмәт итү кайтаваз булып кайтмаса, димәк, яраттыра алмаган булыр идең халыкларны. Җырларың барып җитмәсә. Шулай ук акыл дәрәҗәсе дә, хөрмәт итү дә шуның белән бергә кушыла икән, ул да шулай ук хөрмәт килә икән, димәк, син акыллы да. Синең бүгенге тупланган тәҗрибәңдә акылыңны ни дәрәҗәдә камил дип уйлыйсың? Ай, бу катлаулы сорау, ләкин беребез дә кычкырып кына миннән дә акыллы кеше юк инде бу дөньяда дип әйтмибез бит инде, ә шулай да. Без генә кыюлык дисәм инде, холкым кыю холыклы мин. Эш исе, эш.
Үзеңне яклаучымы син? Рәхәтләнеп.
Менә шунсы бигрәк тә мөһим. Димәк, әллә ниләр үзгәртергә кирәкми, кыюлык та, барысы да җитәрлек, шулай бит инде. Һәм иң-иң дигәндә, иң матур мизгелләре елның, бәлки, яз, көз, җәй, кыш, кайсын ярата икән Фирә? Җәй көне, җәй, җәй көне төннәр була, сәгать берләр, икеләр була, мин өйгә көрәнмичә интегәм, чөнки мин. Нык яратам. Я, яңгырманда, җылымы. Кайда ял итә Финә? Кайда ял итәргә ярата? Төрле җирләрдә инде. Үзебезнең Башкортстанның да матур җирләре бар бит инде. Җылы якларда да ял итәбез инде. Диңгезләргә барып та. Диңгезләргә барып та.
Әле генә барырга куркыныч. Әле шундыйрак чак. Ләкин, эх, менә шул илдә булыр идем дигән ил бармы? Ана Илдар путевка ала торсын сиңа юбилейга. Бар иде шул.
Нинди икән ул? Мин э, Дубайда булганым юк. М, Әле инде барырга Ай, куркыныч. анда бер барырга кирәк, Әй. Финә. Анда халык та синең үзеңнең йөзеңә ошап торалар. Әйе, танышларыңны күреп кайтырсың. Шундый, шундый ук мөлаем, ягымлы халык. Һәм иң матур җырың җырланмаган. Әле алда, әлбәттә, бик күпләр дә булачак. Шулай да хыялыңда торган матур тема. Киләчәккә айдап чакырып торган Язар идем, язасым килә дигән. Минем җыр менә әзрәк олыгая төшкәч инде хал җырларда минем халыкчанлык әз дип уйлыйм. Мин мине эстрадага тарта. Мине гел эстрадага тарта. Ә хәзер менә халыкчанрак җырлар чыга башлады инде әкренләп.

Бәхет турында нокта куеп тапшыруны тагын да бер тапкыр дәлилләп үтмичә булмый. Болай да бәхетле, күренеп тора, түгәрәк бәхетләрдә. Йолдызлы сәгатьләреңне аз гына булса да санап үт тә, бәхетемне таптым дип әйтерсең микән дип, мин тын да алмыйча көтим әле сине. Бәхетлемен дип исәплим, әлбәттә, чөнки менә бүгенге көндә мин иртән тордым, минем бер җирем дә авыртмый икән, туганнарым, якыннарым исән-сау икән, олыма хәбәрләр юк икән, ашарыма бар икән, өем бар икән, минем өчен шушы бәхет дип уйлыйм. Әйдә, репетиция ясыйк. Синең юбилей алдыннан барысы да ишетсеннәр, син ни теләгәнен, синең җаныңның нинди җылы сүзләр ишетер идең юбилей көннәрендә, якыннарыңнан, кадерле кешеләреңнән, балаларыңнан.
Әни, без сине яратабыз, дигән сүз күбрәк ишетелсен иде балалардан. Калганнар инде, калган дусларым, алар. Әйтеп торалар инде. Бала, балалардан, улымнан ишетәсем килә. Ән, әни, мин сине яратам дигән. Сирәгрәк төшә. Малай кешедән.
Малай кешедән. Ә Илдардан нинди сүз ишетер иде икән Финә ул көннәрдә? Илдардан, мин Илдардан гел яхшы сүзләрне, Аллага шөкер, ишетеп торам. Иң җылы сүз сиңа нәрсә дип әйтә? Матурым дияргә, может. Телефонда ничек язылган соң, монысын ишеттерми генә сорыйк әйдә алайса.

Ягымлы ягын бизәгәнеңә, килүеңә дә рәхмәт әйтәсе килә, Финә. Һәм без үзебезнең гомерләребезнең, язмышларыбызның, иҗат гомеребезнең дә авторлары. Без җырларның гына авторлары түгел, дип әйтер идем. Нинди генә кимәл дә, әйтәләр бит, минем бик өнәмәгән бер әйберем бар, әнә шунча җырлар язган ул автор. Минем турыда, синең турыда, башка турында мөһим түгел. Аның халыкка барып җиткән сыйфаты мөһим. Шуңа күрә язган җырларың Узган гомерләрең, үзең режиссер да, үзең язучысы да булып, матур җырларың кебек яхшы сценарие буенча атласын. Киләчәктә алга барышта өмет канатларың сынмыйчы, гел югарылыкта канатлы булып яшәргә дигән теләктә каласым килә. Юбилеең гөрләп үтсен. Алдан ук сине әнә теге якта алкышлыйлар, алкышларга күмәбез. Бәйрәм көннәреңнән арада елларның төрлеләрен вакларга да, тормыш иптәшең белән, балаларың, якыннарың, кадерле кешеләрең белән гөрләп торган сәгать-минутларны кичәргә язсын иде. Сиңа, кунагыма һәм бүгенге телевизор караучыларыбызга болай дип әйтер идем, Әйе, нәрсә чәчсәң, шул үсә, диләр. Әлбәттә, без беребез дә чүп үләне орлыгы салмыйбыз, ләкин ничек су сибәбез бит аңа. Сулар сибик шундый гөлләргә, ул гөлләр чәчәк атсыннар да, кем карап елмайса да, гомеребезгә, язмышыбызга күз тимәсен, диярлек булсын. Һәм Финәгә дә, сиңа да, хөрмәтле телевизор караучым, нәрсә янында түгел, кем янында булганың мөһим дип, һәм үземә дә шундый теләктә каласы килә. Яныбызда кемнәребез булганда да гел яхшылык, изгелек теләүчеләребез генә булсын иде. Матур-матур тапшырулар аша, якты, яхшы күңелле кунакларыбыз белән әледән-әле таныштыруларыбыз дәвам итәр Бүгенгә тәмам. Әгәр дә узган тапшыруларыбызны Ютуб каналы Зифа Нагаеваның шәхси битенә кереп карыйсыгыз килә икән, һәрдаим алар анда яктыртыла баралар.